Kei te noho tārewa tonu te hanga o te kāwanatanga hou, ā, kāre he paku tohu e puta mai ana, ā, he atau wai i te Pirimia Kōwhiri, i a Chris Luxon, he whakaaetanga mahi tahi ki te rōpū act, rātou ko Aotearoa tuatahi hei kāwanatanga hou. Nā reira, kua tahuri a Ngāi Ipurangi ki te waihanga tīhohe i te kore whakamārama mō tētahi kāwanatanga hou, Na, kia whakawhiti atu tātou ināianei ki a Tina Whitcliffe, kei te whare Pāremata i tēnei wā. Tina, he aha te aha?
Kāre he paku aha, tino kore nei Peata, e ngū ana ngā hōro o te Whare Pāremata i tēnei rā, e ngaro tonu ana te nuinga o ngā mema Pāremata. Ahakoa i haere ai tātou ki te Pōti 28, ā, rima rā ki muri. Ana, ā, kāre anō ngā kaimahi hou a te kāwanatanga kia whakaritea. Nā, i kite au i tētahi mema pāremata i panaia te pō o te pōpōti, a Shannon Halbert, haramai noho ia ki te tiki i ngā tapu Tapu o tana tari o mua kua pouakatia, atu i tērā, ā, kāre he aha e tohu mai ana kua rite tētahi kāwanatanga ki te mahi i āna mahi. Nā reira, me whanga tātou kia kite rānō he aha ka whakatutukihia te tumuaki o Nāhinara a Chris Luxon, ā, me te tokorua rā a David Seymour mō te rōpū act. Ā, rāo ko Winitanga Pita mō Aotearoa Tuatahi. Nā reira, i te korenga o ētahi whakamāramatanga, kua tahuri a Ngāi Ipurangi mā ki te hanga tīhohe hei whakakatakata i te marea.
Koirā te mea mōrearea o te waiho kia Toroatia rawatia a nga whakawhitinga korero ne, ka waiho a ma te Mangai Ngati Ipurangi a kia whakaki i nga kohao me ki. A, e rua noa iho nga ropu papaho kua whai wahi atu ki a Winitana a Pita, a, hoi ano kia titiro ake tatou a ki nga tu, a, ti tohe a kua hangaia mai e Ngati Ipurangi.

Hikama, Ehara rawa tēnei i te mea he pai te hītori i waenga i a Winston Peters rāua ko David Seymour, nērā, nō reira, ka taea e rāua wā rāua rerekētanga te waihoki rahaki?
Kei reira te whakamātautau nui mō Christopher Luxon, he tino kino te wairua i waenga i a Winitana rāua ko Rāwiri i te rā nei i puta ētahi o ngā whakaparahako kua whiua e rāua i roto i ngā tau. Ana, ki te tiro ake tātou, anei tā Winitana mō te Rāwiri, kāre mātou mō te noho tahi ki te tēpu me tērā heahea, he mea tūpono noa iho ōna whakapapa Māori, Ā, ko tā Winitana he, he tiaki kaumātua, ko tā David, ā, he kōhuru kaumātua, I think, kei te āhua, ā, hē, ā, ā, ngā kōrero, ā, kei te kite mai, ā, koutou e te iwi. Hoi anō, ā, hoi anō, anei te, te rere o ngā kōrero, te, ā, te, i waenga i a rāua, tā, tā Rāwiri tērā mō, mō Winitana Pita, kia tahuri ake tātou mō ngā kōrero a, a Rāwiri mō Winitana, he, he, he whakaparahako i tana koroheketanga, aroha mai i te iwi, āhua hē ngā, ngā kōrero i, i whakakitea mai. Hoi anō, āe, he tino kino te wairua i waenga i a rāua, nā reira he, He mahi nui kei mua i a Christopher Luxon ki te whakatutuki i tētahi whakaaetanga i waenga i a rāua, i a rātou. Ka roa hoki ki a Chris Luxon, nē? Tīna kua pau te wā ki a tāu engari tēna koe i ēnā whakamārama. Kia ora.
Kia ora.
Na, e whakapono ana a, e whakapono ana Chris Hipkins, ko te hinganga a Reipa i te kōwhiringa pōti, i tipu mai a, i ngā kākano i ruia mai i mua noa atu i tana ekenga

Mō tēnei wā e kore he huri naha mō te rōpū Reipa kia mana rawa te kāwana hou, i tua atu i a Carmen Sepuloni hei tuarua. You know, Calvin was so good, but Thank you. Calvin was so good, yeah, yeah. Whakapau kaha tonu mātou kia, kia wini ai ō rātou tautoko i roto i ngā tau e toru e tū mai nei.
He's growing a beard. Yes, yes. Well last year I was accused of looking like Colonel Sanders I thought I'd go for the Sean Connery look this year so. Tēnei mea te tōrangapū he āhua rite ki te mahi toi, hoi anō ko nā ture tuhinga ka mau tonu, ko nā tuahangata ka rerekē. We start with a blank bank blank page from here you know 2026 the issues will be different you know our um the world will have changed quite a bit in the next three years so we start again. we lost, so therefore we start again, and that means that everything comes back onto the table, and that includes a discussion around tax. Tērā anō hoki ētahi o nā mema pāremata o Reipa ka tū tuatahi ki te taha mautohenga. Pale, pale, pale, politician. Tini Molyneux, Te Ao Mārama.